Nilqgħukom lura magħna, grazzi li qegħdin issegwu l-programm Lifestyle and Co. Jien mill-oħra nilqagħkom ma' mistiedna oħra li ġiet iżżurna hawnhekk fl-appartament tagħna fejn miegħi għandi lil Petra Bruna mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin. Is-sħana.
Ħafna. Vera, infatti konna din nitkellmu issa qabel malli konna anka Ftit reklami, żmienha Petra. Konna Iva, vera, nissapportu ma ma ftit. nħobbiex.
Infatti konna Tagħmel. tkellimna diġà diversi drabi fejn għedtilna li inti x-xitwa tippreferiha ħafna iktar, Iva, vera. Iva, oh, ma niflaħiex. Hekk. Jiena s-sajf nippreferih ftit iktar, però bid-differenza li jiena nkun jogħġobni iktar is-sajf filgħaxija, ġifieri jiena s-sajf ta' wara s-sebgħa ta' filgħaxija Dak jogħġobni. in-naqa frisk hekk fejn il-baħar. Kulħadd naħseb jien. Ekku. Petra, Responsible Gaming Foundation hija fondazzjoni li taħdem ħafna u anka tagħti ħafna jnuna wkoll il dawk il-persuni li għandhom problema tal-vizzju ehm, tal-lob. Però din mhijiex l-unika servizz illi tagħti l-Responsible Gaming Foundation. Issa bħala il-ħidma tagħha, Responsible Gaming Foundation qed toffri wkoll scholarships. Iva. Xi tgħidilna fuq dawn l-scholarships? Mela dawn ħa jiftħu fl-Erbgħa ta' Lulju, ħa jisponserjaw studenti li ħa jagħmlu xi studju fuq masters level kemm part-time, kemm full-time kif ukoll long distance, jiġifieri jekk xi ħadd applika għall-università barra minn Malta imma mhuwiex ħa jmur hemmhekk ħa jibqgħu Malta u jagħmilha via email u internet, xorta nfondu. Infatti llum hija komuni ħafna li jistri iva. tixtri dil-biċċa ta' xogħol. Għaliex inti tiggradwa xorta minn università barra minn Malta, waqt li tevita l-ispejs li tmur tgħix barra minn Malta. Apparti minn hekk full-time u part-time kemm l-Università ta' Malta kif ukoll l-Universitajiet ta' barra minn Malta ovvjament ma' l-Università ta' Malta għamil ħanamlu memorandum of understanding biex iktar nippuxjaw in-nies jimxu dik in-naħa. U din ħa toffri scholarships fil-kriterji li għandhom x'jaqsmu ma' kura jew social care kif ukoll dak kollu li għandu x'jaqsam mal-logħob u l-vittmi tal-logħob. Ehm, u hemmhekk ħajkonna parteċipanti li mbagħad eh, skont il-bord jintgħażlu u skont il-kwalifiki tagħhom mhux hekk jiġu awarded dan l-scholarship. Min hu mħajjar u jrid japplika, x'irid jagħmel? Mela, Fl-Erbgħa ta' Lulju ħa tkun available l-application form fuq il-website tagħna rgf.org.mt. Minn hemmhekk jimlieha, dak kollu li għandu bżonn jista' jċempel fuq il-helpline 1777 biex ngħinuh jimli għaliex hemmhekk trid iġġib anke ittri ta' referenzi minn xi teachers biex aħna dejjem ikollna nkunu nafu ftit il-karattru tiegħek kif inhu u l-kwalifiki tiegħek. Biex tagħżlu l-aħjar kandidati possibbli. Ovvjament.
Umbat minn hemmhekk jew iġibuha bidhom il-floffiċċju tagħna, jiġifieri jiġu personalment u ituwilna jiffirmaw karta li tawilna ħalli kollox ikun sew, jew nkella jibatuha registered mail, jirreġistrawha u aħna nkunu nistgħu nirċivuha b'ittra rreġistrata. Ekku. Però l-mistoqsija li jmiss imbagħad, din ir-riċerka fiex tintuża? Mela, din ir-riċerka ħa tintuża għal diversi affarijiet. Ovvjament huma personalment ħa jibbenefikaw ħafna minnhom għalax dak huwa l-pass li jmiss għad-dottorat, jiġifieri tagħmel masters huwa importanti ħafna. Imma apparti minn hekk din ir-riċerka ħa nużawha aħna nfusna kif ukoll eh, għal benefiċċju ehm, tan-nies li professjonisti li joffru kura f'dan il-qasam. Ħa nużaw għal helpline, ħa nużawha għal residenza li ħa niftħu qed naħsbu biex niftħu lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla li tkellimna ħafna mhm, dwarha. Mhm. Ehm, u apparti minn hekk ħajkollna iktar stampa holistika, stampa aktar ċara tal-vizzju f'Malta u ta' xkura hija l-aħjar tingħata l-Maltina li xlebda vittma m'għandu l-istess karatteristiċi u ovvjament nemnu li bdir riċerka ħan iktar nimxu l-qoddim bħala kategoriji. Ekku, però fil-verità kemm hi diffiċli li tkun tista' toħroġ hekk statistika naqra konkreta eh, tal-vizzju tal-lob f'Malta. Infatti hija diffiċli ħafna. Għaliex U għalhekk nixtiequ nisponserjaw dawn l-ischolarships. Hija diffiċli ħafna. Il-vizzju hawn Malta kif semmejna fi programmi oħrajn issa qisna qed nikkonkludu hawnhekk u x'hekk. Infatti din hija l-aħħar sessjoni llum. Iva.
Hija diffiċli ħafna għaliex il-Maltin u kwalunkwe vittma ta' malma aħna Malta żgħira għandna iktar dik il-biża' u dik it-tendenza li li li nibżgħu li tiġri l-kelma hekk għax Eżatt, kulħadd jipprova il-verità- jsaħbi kemm jista' jżommha low Eżatt. profile kemm jista' Jekk jkun. ikun qed iħossu l-ħtija, il-ħtija hija parti mis-sintomu li inti vvizzjat. Ehm, Int ehm, Fil-sitwazzjoni tal-logħob kemm hi diffiċli biex inkunu nafu. Biss fuq il-ħaġa oħra. Diffiċli ħafna għaliex peress li aħna nżommu ftit lura, hija diffiċli biex noħorġu statistika għaliex l-istatistika ma tkunx vera. Mm. Aħna nafu li hawnna problema kbira Hawn Malta tal-logħob, infatti waqt it-Tieni Gwerra Dinjija bqajna nlagħbu l-logħob, l-lottu. Imma ma tantx juri u jiġi rriflettat daqshekk. Allura permezz ta' din riċerka nistgħu nidħlu iktar one to one mal min huwa vittma tal-logħob. U nistgħu wkoll anke ngħinuhom iktar b'mod personali għaliex inkunu nafu iktar l-istorja tagħhom minn viċin. Min għandu ħsibijiet rikorrenti fuq il-logħob forsi anke għaddej minn xi sitwazzjoni naqra kerha minħabba dan l-istess vizzju tal-logħob, x'jista' jagħmel? Mela, l-ewwel ħaġa huwa li jpoġġi bilqiegħda, jikkalma u jifhem ftit minn xi x'inhu għaddej. Jekk jaħseb li għaddej minn problema tal-logħob jew mhuwiex ċert, iċempel il-helpline 1777, ma nkunux nafu x'isimkom ma nkunu nafu xejn, jista' jċempel ġifieri anke fis-sitta ta' filgħodu jekk jixtieq Eżatt, għax ġew 24/7 aħna qegħdin nitkellmu.
U ikun jista' inkellmu ikellem professjonisti tagħna u infemuh bil-mod x'inhu għaddej, x'inhu jesperjenza u x'għajnuna jista' jfittex. Għal familjari ta' daw il-vittmi li huma vittmi nfushom, l-Onorevoli Silvio Xkembri li huwa chairperson xorta joffri kura fil-ħidma tal-RGF għal daw in-nies. u hu xorta jist- huma dawn in-nies xorta jistgħu jċemplu u jagħmlu użu mis-servizzi tagħna. Eżatt, jiġifieri din l-għajnuna qiegħda mhux għall-vittmi per se, imma anke għall-familjari tagħhom li fil-verità, b'mod forsi indirettament, huma vittmi huma wkoll, u vera. Eżatti, eżatti.
U minn minn anzjani sa tfal, jiġifieri ma nagħmlu l-ebda distinzjoni. Eżatt, hi infatti ke- anke konna ddiskutajniha kemm-il darba em, ukoll li dan il-vizzju m'għandu ebda età. Eżatt, m'għandu l-ebda preferenza. Jisuk f'kull stadju tal-ħajja dejjem għandek dawk l-affarijiet li jistgħu iwaqqgħu kanka għal dan il-vizzju tal eh, Għax kif iddiskutejna qabel, jeżistu ċertu karatteristiċi fil-bniedem illi jistgħu iwaqqgħuh f'vizzju f'kwalunkwe ta' ġifieri mhm. hemm 20 sena laqas biss kellek vizzju. ta' xej, laqas biss kont mizdrink. Umbat ta' 60 sena, irna xilek ta' vizzju, u wieħed minnhom ikun il-vizzju tal-lob. Għaliex tkun għaddejt minn xi trawma f'ħajtek, illi il-mekkanizmu ġewwa mhm. fik kif tiddilja mal-istress u mal-problema ma jkunx kapaċi u taqaf dal-vizzju biex tipprova tinsa. Ekku, issa dak kif anka tkellimna kemm il-darba Petra, aħna maħniex qegħdin nirreferu u ngħidu li kull min kull min jilgħab ġifieri għandu il-vizzju tal-logħob. Aħna dejjem qegħdin nirreferu għal dawk in-nies li l-vizzju jkun rikibhom b'tali mod li forsi ġili ma marrux għax-xogħol. Eżatti. Fimt, ġili kull ħin li kollom rridu jmorru jaħsbu koll anka fil-lob, ġifiri li jisir lob b'mod responsabli dak m'hemm xejn ħażin hemmhekk assolutament. Infatti il-fundazzjoni taħna jifima Responsible Gaming Foundation, mhux Gaming Foundation, għaliex aħna nemnu fil-lob, il-lob huwa tajjeb, why not? Mhm. Jekk inti taffordja tilgħab u jekk inti għandek il-flus u mhux qed jaffettwalek ħajtek jew il-ħajja tan-nies ta' madwarek, inti qed tmur qed tieħu pjaċir, ma qed jiġri xejn ħażin. Il-problema tiġi meta inti tipprova tirkupra dawk li tlift, tħoss il-ħtija ġewwa fik, taffettwalek ir-relazzjoni tiegħek mal-familja, mat-tfal, hemmhekk tidħol il-vera problema u hija ċiklun. Infatt hija ċiklun vicious cycle għaliex kull problema ġġib l-oħra, iktar kemm tilab iktar titlef flus, iktar kemm titlef flus, iktar jinqalaw problemi, iktar għandek stress, iktar kemm tara l-familja tiegħek maqsa fid-dejn, iktar tħoss ħtija, iktar tmur tilab biex tipprova ġib dak li tlif. Tirkupra li tliftu.
Allura, importanti l-problema naqbduha mill-ewwel mill-bidu. Però llum il-ġurnata grazzi għal Responsible Gaming Foundation Hemm anke s-soluzzjoni għal dan il-vizzju fejn hemm anke l-helpline li huwa wieħed seba' seba' seba' fejn hemmhekk hemm nies bħal Petra verament ħelwa li tkun qed hemmhekk tistenna t-telefonata tagħkom. Huwa ma nagħmlu xejn ħażin assolutament billi naċċettaw u nemmnu li naċċettaw magħna nfusna li għandna problemi u nirrekorru anke għall-għajnuna. Kif qaltilna Petra wkoll nistgħu nibqgħu anke anonimi, jiġifieri Tista' inti tkun qed titkellem ma' rappreżentanta ma għandekx m'intix obbligat li inti trid tgħid l-isem il-kuljom jew inkella minn fejn qed iċċempel, però mbagħad min-naħa l-oħra jekk forsi inti tkun lest li anke taqsam id-dettalji tiegħek, anke r-Responsible Gaming Foundation ikunu jistgħu jibqgħu jsegwu anke l-każ tiegħek, overa Petra? Eżatt. Eżatt, perfetta għetta. Petra, jinn ringrazzjak ħafna, ringrazzjaw anka Responsible Gaming Foundation tal-ġit li qed tagħmel kemm Malta kif ukoll fawdex. Kien ta' pjaċir li tkun qed magħna drajnik ukoll li tkun qed magħna għal darba fil-ġimgħa.
Konnuħu gos niġi dik il-ftit nofsi hawnhekk nitkellem ftit mija. Eżatt, jinn ringrazzjak anka naf li ta' kemm kont anka tipprepara biex tiġi tibatilna nippreparaw anka l-mistoqsijiet. mistoqsijiet minn qabel, verament ħadtuha bis-serjetà. Grazzi ħafna Petra u forsi anke jkollna ċans li niltaqgħu aktar tard anke matul is-sena. Grazzi ħafna Petra, aħna minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi u mbagħad mill-ewwel ħanlaqgħukom ma' mistieden ieħor li ġie jżurna hawnhekk fl-appartament tagħna. Bqgħu magħna.